E tū wera atu ana te ngākau ki Ranginui e tū nei ki Papatuanuku e takoto nei, ki te ūnga tangata o runga e wakaaro pai ki koutou katoa. Ki koutou e mau ana i te rau kawakawa ei tangi i ngā mate, kawea mai ra ki runga i a te reo o te uru ki tangi ngāta i tātou, i a rātou mā, kuwe e atu ki te pō. Ko rātou ki rātou ko tātou ki a tātou. Mauri ora e te iwi e. Nau mai oki mai ki tēnei wā anga e kīia nei ko Te Kupu o Te Uru, ko te tuituinga o ngā pūrongo e rima ku ua ake i a Te Reo o Te Uru i te wiki nei. Nā ko Alana Te Piki Broughton tēnei e arataki ana i tēnei wā anga. Ki uri tō tātou aro ki te ao puoro. Ki tēnei pēne, ku tuituia i roto i te aroa nui, ki te whānau i runga i te mea, ko rātou katoa e tuakana taina, anei a Eruera Rerekura me te pūrongo.
Ko te pēne o Come On Up, kei te pīkautia e rātou te oaki o tō rātou pāpā. Was a promise made by my father.

Original music is uh, something we try to pride ourselves on and push forward for, yeah. Ioi, kua aweawetia tō ia tangata i te pēne, i tēnā momo waiata, i tēnā momo waiata. Quite a different upbringing, I think. Um, got brought up in the kind of the blues phase, which was, um, you know, had Stevie Ray Vaughan and um, Gary Moore and um, a lot of those influences earlier on.

E pūtea waiata au tō Come On Up, ka tukuna atu ā kua kē nei. The album I think we knew the name quite early on um after we done our first album Come On Up um we knew um after we won the award that we knew we had to pick up our game a bit and um

Ka tahi te pēni wehi kore ko rātou. Ka kitea a Come On Up ki tō tāone pea ngē, hei te raumati. I Ruererekura te reo o te uru.
Tēnā koe e Rui, tēnā pūrongo mō te pēne rekereke e kīia nei ko Come On Up me tā rātou waiata ou e ora paāere ana i te motu. A tēnei pēne e mea tuitui a i roto i te wakapapa a Tuakana ki a Taina, a i runga oki i te wakaaro nui a ki ngā kupu o a ki a to rātou pāpa, a ki ngā waiata ka waiatatia e rātou, a tae rāno ki te mea nui ara ko Te Noota'i te pirita'i a o te wānau. ā, me tēnei wānau, ā, te tokowā nei, arā, ko ngā taʻa e wā o te ware peange, ā, e tū pakari ai te tangata i roto i ana aere katoa. Ā, hoi anō, e kupu au tērā ki au, te rekereke mō tēnā kātū taera. Ā, i te iwi e taea ana te rongo i, i tērā waiata, ā, i te roanga o wā rātou waiata i Te Reo Irirangi o Awa FM tae rā anō ki Ngā Reo Irirangi o te Motu. Koina i te ao puoro i te wā nei, i tēnei wā ka uri te aro ki te ao ā-kinakina. E kaupapa whakairaira i Tuaki ki roto o Taranaki e whakauiui ana ai te unga Māori o reira i te unga Pasifika oki o Te Moana-nui-a-Kiwa. Anei a Phoenix Manley-Green me te pūrongo mō te ao witupōro.
E Keemu Wutupōro, kei te Aere. Ko Taranaki Māori e wero ana i a Taranaki Pacifica ki runga i te papa wutupōro ki Yarrows. Nō reira e te iwi, nau mai ki te kēmu o Taranaki Māori ki Taranaki Pacifica. E kaupapa waka wanake ngā āpori e rua kia waka kotahi ai, ei wānau. Today for us is all about bringing together our Pacifica and Māori cultures, um, yeah, utilising all the resource we have in our community and bringing them into one spot. Uh, we know there's a lot of amazing things going on around Taranaki, but we just wanted to bring them together, um, have them in one place, and in both Māori and Pacifica cultures, rugby is a, an important part. Um, so we're just using that as a vehicle, I guess, to bring people together. Ko te mea nui ko, ko koutou nei uh, tūpuna ko ia te ki te pō i tākoro ai I roto i te tīma Māori, and ka haere tonu i te kaupapa taenoki tenei rā. Aita Hitchcock, Ko tēnei noa te timatanga kia mataora ai ngā āpori e rua ki roto i a Taranaki. Our aspirations is probably for the communities more so than the teams. Obviously we want the teams to continue and they will but it's probably using what we can do now with the communities and integrating into different events throughout Taranaki

better their, their own futures, but also support their wider families, which is big, obviously, in our, in our culture. Ko ngā wawata o Robinson. Kia waiua ngā uri o Te Moananui-a-Kiwa ki tēnei whenua taketake o Aotearoa. Phoenix Manly Green, Te Reo o te Uru.
Kei te mihi atu e Phoenix, tēnā koe i tēnā pūrongo mō te kēmu wutupōro i waenganui i a Taranaki Māori rāua ko Taranaki Pasifika. Tēnei rangi i tū ake ei rangi waka uiui i a tangata whenua ki a tangata moana ki te wā i kotahi ki reira noo tahi ai, piri tahi, wānanga oki tērā tētehi āhuatanga ka ua ake i ēnei ka tū kaupapa ko te wānanga tangata ki te tangata, kanohi ki te kanohi, kāre āhuatanga i tua atu. Ka ua ake ko ēnei, ā, ko ēnei hononga i waenga i ngā tīma, i waenga i ngā tāngata, ā, i waenga i ngā kaitākaro, ā, e noho tiketike ana, ā, e mātaki mai ana ki ō rātou hanga taina me kī, ā, me te whakaaro ki pēhea te āta poipoi, te āta tuku i ētehi pūkenga. ā, kei ō rātou anō kete, arā ngā pūkenga o te tangata, arā hoki ko ngā pūmanawa o te tangata, ā, e āta aro ʻia ana, ā, i tēnei wā o te tau, i tēnei wā, ā, aro nui ki te, ki te ao ākinakina. Hoi anō, koirā te kēmu i tū ake ki roto o Taranaki. I te wā nei e te iwi kei te uri anō te aro, kei te uri te aro ki te awa o Auraki, ki ngā whakaritenga o reira e aumaru ai te noo o te tangata ki runga i te wenua. Anei a Eruera Rerekura kei a ia ngā kōrero.
Ko te waka tika i te ura i matua tuawā, arā ko te uenui o te parapara. Ko te anga maioro kia kore ai ngā pari e ngaoro. Ka tae te maʻi nui tēnei mō waka kotahi. This area is quite fragile with the papa mudstone that's in the area um, and it is prone to slips, there's slips all over the place. So, so this planting will, will help to stabilise it a bit.

An extremely good fish traps. Giving a continuity of a passage for the fish from from the Mangawhero River all the way up through Aoraki Stream. And that was something I'm, I'm particularly proud of. Kua tae mai ngā tamariki o Te Kura Tuatahi o Kākātahi me Te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Rangi ki Te Waka Tupu Rākau.

Ka pai tamariki mā, kua wakatupuria e koutou tō koutou ōāki ki tēnei waanga o te ua nui o te parapara, Iriwere Rerikura, Te Reo o te Uru.
Tēnā koe Eru i ēnā kōrero mō Te Awa o Auraki me te rori matua, te rori tuawā tērā e āua repo aere ana, arā, ko ngā roimata o Ranginui ka ka eke ki runga i ngā maunga, i ngā iwi ka rere mai ki runga i ngā uara i ki reira wakareporepongia ai, ā, ka tae rānō ki ō tātou awa. Kei te pērā te ruku o te tangata, e ō unu ake ai te ruku e taea ana i te awa. ā, kei te whakaaro ki tua o tēnei reanga, kei te whakaaro ki te uki waimuri, ā, kei te whakaaro ki, ki ngā wānau e, e noʻo ana, ā, e whakamaʻi ana i awa uaraʻi, kei te whakaaro oki ki te unga mokopuna, te unga ririki o nāianei rangi, ā, pērā i a rātou mā i tae atu, ā, ki tēnei rangi waka tupu, waka tō i ngā rākau. ā, ka ipa rātou i a rātou e aere ana i ngā pa, i ngā waka, ka kite atu i te whenua ra, ā, ka rongo, ka mātaki oki i tana tupu, ko te tupu oki o te māramatanga, ā, o te tamaiti, i a ia, ā, e whanake ake ana i tēnei ao. Hoi anō, ā, ērā ngā waka rite, ā, ki te awa o Auraki, i te wā nei. E te iwi, e wiki nui tēnei kuipa. E nui ngā tini kaupapa oi ano kāre e kaupapa rangatira ake pea nge, a i tērā e kīa nei ko te koro nei ana. I tae atu a Phoenix Manly Green ki reira kapokapo ai i ngā kōrero i ua ake mo te kaupapa. Kei a koe te mauri e Phoenix.
Kua eke atu ngā uri o Taranaki maunga me te iwi Moreʻu ki runga i te Kīngitanga, ki te Koronei ana tuangā urumāwutu, ki te Warekāui Arikinui, ki Tūrangawaewae marae.
I tae atu ngā uri o te maunga tū tōea kia whakakīkī ake i te kī waewae rua. Te kete e ono nei ki a Tainui, te kīwai tangata. Tērā e rua ngā kīwai ka puritia e te tangata i a e kawe ana i te kete ana. Ko tērā kaupapa nui e kawehea ana ko te kīngitanga tonu. Tēnā, rera, ā, kei roto tonu i tērā o ngā kete, ko tētahi kīwai kei a Taranaki, ko tētahi kīwai kei, kei a, kei a Waikato. Ki wai rānei? Arā, ko ngā kakau ēnā o te kete. Tēnei rangi i wātea te haere tahi me Rātana, nā, e whakaeke tahi nei ko ērā kaupapa o te, o te, te whakapono o te pā whakawairua, otirā te wāhi ngaro. Pai tērā whakaeke ngātahi atu mehemea ka kite atu i te whakapapa nei o ngā poropiti i tōna wā, nā, pai tonu kia whakawhanaunga atu ki runga i a tūrangawaewae nei. Ei tā Manuel, Ko tēnei te waka i ki ngā tuatahi o te tumuaki au, a Manuao te kō atu mutunga tāmau ki runga i te Kīngitanga. Ēnei anō hoki o ngā kare ā-roto i rongo ai tātou, i rongo ai tātou anō hoki ki te wairua o tō mātou nei hīkoi ki runga, te, te mārea nui, e piri tahi mai nā anō hoki. mō te whakaeketanga tuatahi mō tō Tātene Tumuaki Manawao te koha mutunga. Hei tā Wano, i rongo kaha i te wairua o te Kīngi Māori, oti noa te Tumuaki ou o ngā uri o te ture wairua. Kua toru tau nāinei pea kua koeke tahi a Taranaki me Rātana, nā, kua rongo ki te wairua ki runga i tō tātou Kīngi te rānei te eketanga o te Tumuaki hou, a Manuao, mo te, mo te wānau Rātana. Mo tātou tonu, ko te, ko te kawenga mate o te kāinga te tuatahitanga. We put down what Rawiri said on the paipai, we have to acknowledge the mana of our ariki, and he should be able to afford that, that mana when he goes overseas, instead of having to take his shoes off during security and having to be treated as if he hasn't got his own mana and we see you know, other officials. So, um, so we also put down the tono to those leaders that we want to see our kingitanga and the mana that he has in Te Ao Māori respected for New Zealand and for when he goes overseas. Ko ngā manako nui o te iwi Māori. Kia wakamana i a Te Ao Wānui i te onoretanga o Kingi Tū Aitia Pōtatau Te Werowero Te Tuawitu, Phoenix Manly Green, Te reo o te uru.
Tēnā koe Phoenix, māu i tae atu ki te koro nei ana i tēnei tau. Ki reira ko ia i ngā kōrero i wāriki ia ki runga o Tūrangawaewae marae ki te aroaro o Te Arikinui a Kīngi Tūeitia, ki ngā mata o te motu wānui oki. ā, i tae atu ki te whakanui i te kaupapa nei, ā, me ngā tini mate o te wā, ki tangi ngāta i ia e tātou katoa, ā tae rā anō ki ngā tini take o te wā, ei wānangananga mā tātou. Ā, tērā tētehi i ua ake i te Pāti Māori me te tautoko nui a te Mema Pāremata nō Te Tai Auāuru, arā, kia rongo i te mana o te Kīngi, kia mana oki i a ia i roto i ngā neke anga i, i tēnei motu. Ā, e mea nui tēnei, ā, kei tua o te whakaaro ki, ki te Kīngi, ki te tangata kotahi nei, ā, kei te whakaaro ki te wānui o te kaupapa, ki te tapu o te kaupapa, ki te tapu o te tūranga, ā, ki te ītori, ki ngā ononga, ā, ki te whānui, ki te ō onu oki. Ā, ki tua o tērā, ko te mana o te tangata, ko te mana o te Māori, koirā pea te mea nui e akiakina ana e ngā rangatira o te wā nei i roto tonu i ngā, i ngā toʻutoʻu, i ngā akiaki o Kipeange, ki te Kāwanatanga kia aro mai ki te Māori, kia aro mai ki te ī-tori o te whenua nei, o te tangata hoki. Ki waenga i a tātou te Māori, ā, me te tangata Tiriti. Hoi anō, ā, ko te koro nei ana tērā i tēnei tau 2023. Kei te uri anō te aro e te iwi, kei te uri te aro ki Rangitāne e, ki tēnei okomaa, ku whakatūria i runga i te wakaaro nui ki te tangata, ā, i runga i te whakaaro Ki waka ngāwari i te utu ki te kai. Anei a Regan Paranihi me ngā waka mārama.
Kua 65 tau te ratonga o Palmerston North Methodist Social Services e whakahaerehia ana, ā, kua tautapangia e rātou i te hokomaha tuatahi pēnei rawa, ki te rohe o Te Manawatū. He kaupapa e kīia nei e te kaiwhakahaere e Ricky Te Tau, ka whai hua nui ngā whānau e noho here ana i ngā taumahatanga ki te pūkoro. The purpose of the social supermarket is to make kai available.

Um, but we're here for the right reasons. We're wanting to support this community. People shouldn't be going without kai. Koinei te hokomaha tuatahi pēnei rawa ki te Manawatū, ā, e ngākau titikaha ana a Foodstuffs kia māhora te tipu o ēnei whare rapa noa te motu kia kaupare i te rawakore ki ngā hapori. Regan Paranihi, Te Reo o Te Uru.
Kia ora ra e Regan, tēnā koe i tēnā pūrongo mō te okoma ā, kua katūria ake ki ngāwari ake ai te utu i ngā kai mā tēnā wānau, mā tēnā wānau. Kei te rongo tātou katoa i te ngau kino o te utu ki ngā mea katoa, pēnei ko ngā ware, ko te waka maana i ngā ware, ko te wāngai i te wānau, koira Koira oki te mea nui, ko te wāngai i te wānau. Ā, nō reira, ko tēnei ware, ko tēnei okomaa, ā, ku tū ake i runga i te whakaaro nui ki ērā wānau, ki ngā taimaatanga o te wā. Ka mutu, ā, e, e wero oki kei roto i tēnei whakaritenga, e wero ana i te pūnaa, ā, i tēnei pūnaa e, e mea ana me whakawitiwiti i te pūtea, āe e whakawiti ngā pūtea tonu kei roto i tēnei, i tēnei okomaa, engari e oranga nui, ā, nā ngā ringa e rua o te tangata, o te apori tonu, ā, i tae atu, ā, me ā rātou rauemi ki te tautoko, ā, ki te whakatū, ā, i te whare ki te whakapaipai, ā, i te whare ki te whakakī, i te whare ki ngā kai, e rāuatanga katoa, ā, nō reira kei te kite oki tātou, ā, i, i te āua, i te ua nui ka ua, ā, i te maʻi hei takitini. Koirā e te iwi, koira katoa ngā pūrongo e rima o te wiki nei. Kaitimi ia atu ki ngā pou reo irirangi Māori, ki Awa FM o Wanganui, ki Te Reo Irirangi o Taranaki a Te Korimako, ā, ki Te Reo Irirangi o Rangitāne a Kiora FM. He mea tautoko tēnei pāpāo e Te Māngai Pāo. Ko Alana Te Piki Broughton tēnei e mihi ana. Tēnā koutou katoa.